Ble ti'n dod o? Ni weddom beth mae'n siarad am. Dyma'r nodiadau darllena fe drwy. Beth mae'r llyfr yn sôn am? Os ydy, ble wyt ti'n dod o'n anghywir, beth sydd angen i ni wneud i'r frawddeg? Sy'n symud yr arddodiad. Mae angen symud yr arddodiad. Ble wyt ti'n dod o? Beth yw'r ateb cyw... Beth ydi'r ateb cywir? O ble rwy ti'n dod. O ble wyt ti'n dod. Reit, ni wyddom beth mae yn siarad am. Ni wyddom beth mae yn siarad am. Felly, dyn ni methu, dyn ni'm yn gallu gorffen y frawddau gyda garddodiad. Ni wyddom beth mae'n siarad am, felly beth sydd angen i ni wneud? Ni wyddom so. am beth mae'n siarad. Reit, oce. Okay. Ni wyddom am beth mae'n siarad. Dyma'r nodiadau a darllenodd e drwy. Be dwi am neud fan hyn? Nawr, allwch chi ddim â gorffen brawddeg gydag arddodied yn y arddodiad yn Gymraeg, oni bai bod yr arddodiad wedi redeg, okay, yn y ffurf rediadol. Felly, mae rhaid ni feddwl am beth mae'r... Trwyddo. Beth mae'n darllen?
Mae'n darllen drwy... Nodiadau. Nodiadau. Felly,
Trwyddi. Reit te.
Trwyddo. Nodiadau. Trwyddo. Pa fath o air, pa fath o enw ydy nodiadau? Lluosog.
Lluosog, grêt.
Ac felly, dych chi eisiau ffurf? Drwyddynt. Drwyddynt, grêt, gwych. Da iawn. Yr un ola te, beth mae'r llyfr yn sôn am? Beth mae'r llyfr yn sôn am? Cwestiwn sydd gyda ni fan hyn. Symud o. Symud yr arddodiad i ble? Dechrau.
I ddechrau'r cwestiwn. Felly, Am beth mae llyfr yn sôn? Sôn. Reit, dewch i ni weld te. Reit, felly gewch ni gael o ble mae e'n dod, ni wyddo am am beth y mae'n siarad. Um, dyma nodiadau llennodd e drwyddyn nhw neu defnyddiodd dau y ffurf ffurfiol drwyddynt. Am beth mae'r llyfr yn sôn. Iawn, felly cofiwch, allwch chi ddim gorffen brawddeg ag arddodiad, ond mae modd gorffen brawddeg ag arddodiad yn ei ffurf rhediadol. Byddaf yn siarad amdano'r llyfr gyda chi heddiw. Mae'n wall tafodieithol sy'n cael ei ddefnyddio ar lafar yn sicr. Be sydd o'i le? Amdano. Amdano. Amdano'r lly- dano'r llyfr gyda chi heddi. Iawn, oes syniad gyda ti pam? Sdim isio rhedeg e am y llyfr, do fe?
Felly, byddaf yn siarad am dan o'r llyfr gyda chi heddiw. Nid oes angen defnyddio'r ffurf rediadol wrth ddefnyddio'r enw. Ti'n iawn, wrth, wrth ti ddefnyddio'r enw llyfr, dyn ni ddim yn defnyddio'r ffurf rediadol. Felly, Byddaf yn siarad am y llyfr. Ie, grêt.
Byddaf yn siarad am y llyfr gyda chi heddiw. Da iawn. Wrth i chi ddefnyddio'r enw, peidiwch â defnyddio'r ffurf rediadol. Byddaf yn siarad am y llyfr gyda chi heddiw. Ond gellir defnyddio amdano, wrth gwrs. wrth gyfeirio at y llyfr. Os dych chi ddim am enwi'r llyfr, felly, byddaf yn siarad amdano gyda chi heddiw, felly dyn ni'n cyfeirio at y llyfr. Chi'n gorfod gwybod wedyn os ydyn nhw'n gwrywaidd neu benywaidd, yndych chi, so mae werth osgoi hwnna. Yn union, mae'n rhaid i chi wybod, dyn ni'n sôn am lyfr fan hyn, yndyn ni, felly mae'n rhaid gwybod beth ydy cenedl yr enw. Iawn, stori.

Amdano.
Y disgybl.
Gwr waeth felly achos dwi ddim 'di treiglo ar ôl y fan 'na on'd dwy? Y disgybl. Bydda fe'n siarad amdano gyda chi'n Ond ti'n iawn. Os wyt ti isie g- allet ti ddefnyddio bydda fe'n siarad amdani achos allwch chi fod yn cyfeirio at ferch yn gallu di? Ond wrth gwrs os ydi'r disgybl yn ferch bydda fe'n siarad amdani hi. 'bout her.